Барыгыз да әлеге фотографияне күргәнсездер. Бу 11 февральдә Мытиша шәһәрендә булган Авангард белән Акбарс арасындагы матч. Әлеге кызгыз күңелебезгә шул кадәр тәэсир итте ки, шуңа күрә абзый.
Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Башлыйк. Бәхетле үз мәшгульләр өчен коворкинг булдырды. Ә хәзер моның ни икәнен аңлатырбыз. Бәхетле Казанның Совет мәйданында үз мәшгульләр өчен 60 эш урыны булган җитештерү цехы ача. Шул рәвешле өйдә генә пешерүче кулинарларга бизнесны үстерү өчен мөмкинлекләр бирмәкчеләр. Моннан кала челтәр әле үз мәшгульләренең товарларын да сатырга ярдәм итәчәк. Ә сез хәтерлисезме, Мөслимә Латыйпова, бәхетле хуҗасы, берничә ел элек кенә өйдә эшләүче кулинарларның юлын ябуны таләп иткән иде. Ә хәзер, мәгез, эшләгез, ди. Республика җитәкчелеге фикере белән санашырга кирәк булганда шулай була ул. Коронавирус хәтта сәламәт кешеләрнең дә планнарын җимерә. Казанга Кытай спортчыларын кертмиләр. Дөресрәге, кереп була, әмма ике атна дәвамында консервациядә булырга кирәк булачак. Әлеге карардан бигрәк тә Кытайның фехтованиече кызлары зыян күрде. Киләсе атнада дөнья кубогы этабы старт ала. Анда медальләрдән кала җәйге олимпиадада катнашуга лицензияләр дә уйнатылачак. Инде хәзер үк халыкара скандал күтәрелде. Халыкара федерация һәм кытайлар ярышларда катнашу өчен проблемадан чыгу юлын эзли. Әмма безнең түрәләр баш ияргә җыенмый. Яшь, талантлы спортчы кызлар кышкы Казанны күрми калыр мөгаен.
Сишәмбе көнне Робертны телефонының туктаусыз шалтыратуы йокысыннан уятты. Берәүләр куркулы тавыш белән эндәште, икенчеләре шатланып хәл-әхвәлен сорашты. Ә сәбәбе Дүшәмбе көне Казан аэропортында илдән 3000 медицина битлеген чыгарырга теләүче бер ир атны тоткарлаганнар. Моның кадәр битлекне декларацияләргә кирәк иде, әмма ир кеше билгеле моны эшләмәгән. Нәтиҗәдә ир кешене контрабандада гаепләп, аны штрафка тартканнар. Роберт белән бу ничек бәйле икән дисезме? Челтәрдә бу яңалык безнең моңа кадәрге чыгарылыштагы бер видео белән бергә таралган. Шуңа да кайберәүләр медицина битлекләрен дә нәкъ менә Роберт чәлдермәкче булган дип уйлаган. Ә кайберәүләр Робертны ниһаять халык арасында танылу алуы белән котламакчы булган. Эх. Рөстәм Миниханов фотна уртасында сугыш ветераннары белән очрашты. Хатирәләр, җылы сүзләр, матур мөрәҗәгатьләр, коточкыч сугышны кичергән кешеләр белән очрашу иде бу. Президент буш кул белән дә килмәгән. 75 мең сумлык федераль түләүләргә Республика ветераннарга тагын 25 мең сум өстәячәк. Аларны фронтовиклар, камалашта калганнар, концлагерь ачысын күргәннәр ала алачак. Тыл хезмәтчәннәре һәм сугышчыларның тол хатыннары Татарстаннан бишәр мең сум алачак. Ә безгә иң мөһим әйберне истә тотарга кирәк. Без әлеге кешеләр алдында чын мәгънәсендә бурычлы һәм теләсә нинди зур күләмле акчалар да әлеге бурычны каплый алмаячак. Элвин Грей уңышы татар эстрадасына тыныч кына йокларга ирек бирми. Исегезгә төшерәбез, Радик 2018 елда Татнефть аренаны тутырып концерт үткәрде. Мондый уңышка фәкать тәҗрибәле нык артистлар ирешә ала. Яшь артистларга исә аңа карап көнләшергә генә кала. Һәм Гүзәл Уразова үзенең башкортмы, татармы икәнен ачыклаганнан соң, Татнефть арена җыярга булды. Әмма кызганыч, Элвин Грей аншлагын кабатлый алмады ул. Әле чәршәмбе көнне дә сатылмый калган 2000 билет бар иде. Татнефть аренага концертларга 10 мең ярым кеше сыя ала, ә сольный концертка 8500 кеше китертә алу шәп бу. Гүзәл, әфәрин. Әмма Элвин Грей шәбрәк. Роберт.
Узган атнада республиканың ЮХИДИ җитәкчесе Ленар Габдрахманов та үз тәкъдимен җиткерде. Ленар Ренатович сүзләренә караганда, такси агрегаторларын тыярга кирәк, ә гражданнарны ташу хокукын элекеге кебек Бары тик таксомотор паркларга шанып тапшырга кирәк. Әлеге тәкъдимен аңлатып та бирә ул. Таксопарклар вакытында бар машиналар да техник тикшеренүләрне, ә йөртүчеләр медицина тикшеренүләрен тиешенчә үз вакытында үтеп барган. Ә хәзер шулай эшләргә нәрсә камап шаулый? Агрегаторларның йөртүчеләр белән турыдан-туры эшләмәүләрен Габдрахманов белергә тиеш бит. Йөртүчеләр юридик яктан таксопарклар белән килешүләр төзи. Менә шуларны тикшерергә кирәк тә инде. Алар исә үз чиратында йөртүчеләрне энә күзеннән үткәрер. ЮХИДИ җитәкчесен квалификациясен арттыру өчен IT-паркка җибәрергә кирәк ахры. КАМАЗ менә мондый нәрсәне патентлаштырды. Нормаль кеше моны шәп булган, яңа заманча прицеп уйлап тапканнар дип уйлар иде. Әмма КАМАЗлылар күпкә акыллырак. Пилотсыз йөрүче йөк машинасы уйлап тапкан алар. КАМАЗның беспилотниклары турында күп ишетергә туры килде безгә. Кайберләрен хәтта күрдек тә. Әмма ул вакытта алары электрон эшлекле гадәти бер йөк машинасы иде. Ә хәзер моны УАЗдагылар күргәч, ни уйлады икән? Хәзер бит буханка аларда гына түгел, башкаларда да булачак. Сүз уңаеннан Дәүләт Советы пилотсыз автомобильләр турында канунны эшләгән дә инде. Татарстанда киберпанк җиңгән.
Узган чыгарылышыбызда без Татарстан 24 телеканалын алып баручысының сәер һәм профессиональ булмаган тотышын тәнкыйтьләгән идек. Ә бу атнада республиканың телевидение киңлегендә яңа гауга. Челтәрдә эш эзләү буенча бер сайттан ясалган скриншот пәйда булды. Әлеге игъланда ТНВ Мәскәүгә корреспондент эзли. Кешеләр исә игъландагы таләпкә игътибар иткән. Татар булырга тиеш диелгән анда. Хәзер исә вакансия үзгәртелгән һәм татар сүзе анда татар телен белүчегә үзгәртелгән. Ә бит эш бирүчеләргә хезмәткәрләрне җенес, милләт һәм дини билгеләргә карап кына эзләүне тыя торган канун бер ел генә ел эшләми бит. Республиканың иң зур медиа холдингларының берсеннән саналучы ТНВга мондый игъланнар бирү хуп түгел әлбәттә. Оят. Бүген без узган атнаны тасвирлаучы хәтта ике видеоны күрсәтербез. Берсе миннән.
Ә берсе миннән.
Минем видео интернетта каршылыклы комментарийлар китереп чыгарды. Түбән Камада гаиның хокук бозучы артыннан куу төшерелгән гадәти видео бу. Хокук бозучы, юлларда гына качып котылып булмавын аңлагач, йортлар арасына кереп, ишек алларыннан элдерә. 6 минут дәвам иткән качышлы уенында куучылар да, качучы да берәүгә дә бернигә дә зыян китермәгән. Тик иң кызыгы видеоның ахырында. Хокук бозучы әлеге чабыштан арыптыр инде, туктап машинасын парковкага куя. Аннан салоннан йөртүче һәм тагын өч кеше чыга да, дүртесе дүрт якка китеп бара. ДПС хезмәткәрләре видеодан күренгәнчә шакката. Минем видеоны аңлатып тормасаң да була. 11 э, февральдә Акбарс кунакта Авангард белән уйнады. Матч сәнәфесләрендә ТНБ һәм Акбарсның ВКонтактедагы төркемендә Акбарс ТВ трансляциясе алып барылды. Мәхмүт Аракаев белән Зөхрә Уразбахтинага кунакка Рубинның элекеге уенчысы, ә хәзер ЦСКА ярымсакчысы

Хөрмәтле дуслар, сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз.
Киләсе атнада тагын бер очрашырбыз.